bɛnti tutu ɔnam osi yie dada kye obi ahwɛ wasu ya o. ɔbra ne yɛ ko ɔbra ne yɛ di asie abrabɔ mu ntwɛtwɛdɛ akukuruhwi aseɛ nti Bere biara ɛyɛ a na yɛaba mu abu, nanso mebɛka kyerɛɛ wo sɛ, Deɛ ɔyɛ abrabɔ danefoɔ no, ɔda so kura wo mu. Sɛ woamma w'aba mu ammu na wohyɛ wo sapɔ mu nsuo a, nneɛma bɛsesa ama wo so woasere. Mema w'akwaaba ba ɔbra ne waa dwumadie so. Me din de Abena Nyanta. Ɔbra! Ɔbra! Ɔbra! Ɔbra ne waa ampa! Yɛka sɛ ɔbra ne wo a, ae, ɛne me a megyina ha yi. Nea woguo no, ɛno na wotwa. Wodua bɔɔfrɛ a, wonkotwa kwadu. Enti ɔbra ne wo a. Deɛ worenwene no nnɛ no, ɛno na ɛbɛkyerɛ w'awieeɛ. Ɛnnɛ, ɔbra ne wo a dwumadie so, me nsa aka yɛ Maame nimuonyamfoɔ bi. ɔhoɔfɛfoɔ bi. Wafa abrabɔ mu yie. Abrabɔ mu suahunu deɛ, wodi agorɔ a ɔde bɛbɔ wo. Wahyia bebree, wamfa n'ahogono so. Wohu no nnɛ na wayɛ hyɛ paa, wokaa sɛ wammrɛ wahu. Wabrɛ papa. Wɔde kwati kwati kwati kwati saa, ɛnnɛ waduru baabi a waduru no. Yɛne ne ba bɛtwetwe nkɔmmɔ na waka ne suahunu a wanya n'abrabɔ mu akyerɛ me ne wo mmienu na yɛadi ebi ahyɛ yɛn ho den. Yɛadi ebi ahyɛ yɛn ho nkuranee wɔ bra kwantuo a yɛretuo yi mu. Momma yɛmfa nsɛmbɔ nhyia Auntie Moni kwan yi. Wotena faako kyɛ wo dwumadie mu a, wote brɛ. Agyii! Me kɔn! Trangel P Ultra. Yaw no betu akɔ. Wo sisi yɛ wo ya. Hwɛ sɛ Tranjel P Ultra nti akɔkora a wadi mfinhyia aduosia ne akyire atumi akote fam afa sika abere a aberanteɛ te hɔ. Tranjel P Ultra ma gye nkwa a ɛrebɛsa kotodwe mu yaw. Painters, carpenters,

Ɔbra. Ɔbra. Ɔbra. Mo na ladies nna guy seku. Sɛ woyɛ m'ahoɔfɛ a mede te wo yɛ a, m'anim, Awɔhima Beauties, Awɔhima Beauties, ɔno na asiesie m'anim. Atadeɛ a ɛhyɛ me, ɛyɛ Chic Collection. Na wohu sɛ atadeɛ no a ɛhyɛ me no, ne cleavage no sɛdeɛ ɛte no, me kɔn mu da hɔ paa. Sɛdeɛ me kɔn mu da hɔ yi. Ɛyɛ Dubai Gold na asiesie me. Na wonhwɛ Dubai Gold a, wobɛkɔ Nima, ɛhɔ na Dubai Gold shop wɔ. Ɛnnɛ, sɛ madi kan aka akyerɛ wo sɛ me guest a me ne no rebɛdi nkɔmmɔ no, ɔnyɛ nipahunu biara kɛkɛ. Wafa abrabɔ mu yie. Abrabɔ mu abɛnedie, wadi bebree. Nanso Onyame ayɛ no adom, ɛnnɛ, she has a story to tell. Ɔwɔ bi ka kyerɛ me ne wo mmienu. Auntie mo ni Akwaaba. Yɛreba. Biribiara yɛ bɔkɔɔ. Pakyɛw. Yɛda Nyame ase. Yɛda Allah ase. Auntie mo ni, baabi a wo bɛfa biara Nkran ha deɛ obiara Auntie mo ni, Auntie, Auntie mo ni wakye, Auntie mo ni wakye. Ɛyɛ dɛ na Auntie mo ni no bɛtɔ mu. Hmm. Yɛda ase. Me de firi Tamale na me baeɛ. Na me wɔ Tamale na me baa me aunty hɔ. Bɛ tenaa me hɔ. Ɔno ara nso na ɔtetee me. Nti me baeɛ na ɔmo yɛ aduane na ɔmo gyae yɛ. Nti na nkorɔfo wura fie hɔ. Ɔbisaa me sɛ mɛtumi ayɛ anaa na me se me me yɛɛ waakye da nso mɛ try ahwɛ. Nti the following week no ɔma me kɔ dii dwa baeɛ na me yɛeɛ. Ne yɛn nso na sɛ ne nkurɔfo no gyae yɛn nti na wɔn mma. Okay. Nti nkurɔfo wɔn tɔ baako baako. Asata na mo yɛ ne he fa? Eyi na wɔ me uncle fie. Ɛwɔ e, Labɔni na. Labɔni, okay. Nti ɛtwerɛ board bi tare abɔnten hɔ. Mhm. Nti afei deɛ na nkurɔfo wura mu baako baako. Mhm. Akyire meyɛ koraa bɛduru bɛyɛ bɛyɛ three years mpo. Nna boys no a wɔwura wɔn ba hɔ no, wonnsi beebi a mihyia no, ɛyɛ kɔ na mo deɛ ntsi nka mɛtum aba lɔre kwan ho a ɛbɛyɛ yie ama me. Nna mekɔɔ lɔre kwan ho kɔpɛɛ beebi de tenaa hɔ. Ntsi week a mekɔtenaa hɔ no koraa, dua no naaso. Yɛtɔn ne nyinaa. Aane, tɔɔ yɛ deɛ ɛyɛ a me yɛ stew de bɛ di akyina gyam, me tɔn ne nyinaa. Na ɛyɛ dɛn na wo nyaa sika de hyɛɛ adwuma no ase? Adwuma no ase deɛ, sɛ adwuma ase deɛ wo bɛ hyɛ aseɛ, me fiti aseɛ wɔ dwom, wo kɔ dwom na wo nim kasa a, na wo tɔ na wo tua a, akyi no ɛbɛ ma wo. Kyɛ sɛ wo kɔ a na wakɔ firi. Ɛhɛn, nti ɔmo yɛ me kurom foɔ, nti me kɔ ka nkyerɛ ɔmo sɛ, bɛ sɛ me yɛ wakye. So sika biara nkuta me saa nti wɔn ma me this week me kɔ tɔn ba a na me de wɔn sika ama wɔn na ma saa agye foforɔ saa na me de yɛɛyɛ afei me ankasa me tumi tɔ kakra kakra to hɔ na de yɛ. Wo de startee hɔ akyi no. Ti me ba lɔre kwan ho no na me ankasa me me nti nkran nti wɔn ba twam ana ahomakye no na wɔn bisa me sɛ. Me ni no hɔ. Me ni no hɔ. Ɛɛ na obi gyina hɔ ɔse yɛkɔ mo. Yɛpɛ mo. Yɛkɔ yɛkɔ yɛkɔ mo. Okay. Rice and beans. Aa. Sɛ nkranfoɔ. Nkranfoɔ yɛkɔ gari no. Ɛɛ yɛkɔ ɛne mo. Ɛne mo. Ɛɛ nti ɛsa na bi gyina ɔtɔ ɛkyina na ɔsan de foforɔ aba. Ɛde bɛ kyi na obi so atɔ na ɔde foforɔ aba. Saa nso na me bɛn taxi drivers. Nti taxi drivers deɛ wo ne wɔn bɛn a. Wɔayeyɛ market ama wo paa. Wosɛ wo korɔ mo he antemuni kɔ me de a wɔn ammisa koraa me mmɔ wɔn aduane no bi ndie. Deɛ ɛbɛma a wɔn bɛ yɛ market he ama wo. Ampa nso na wɔn yɛ. Obi fa obi tumi fa no sɛ ɛkɔm de me mepɛ aduane adeɛ wopɛ nkwan aduane a ɔse oo. Sɛ wɔakyɛ bi a, ɛyɛ maame bi wɔ hɔ, mede wo kɔ n'abɔn. Auntie Muni, na sɛdeɛ wosi kaa marketing no hyɛɛ hɔ no, ɛyɛ me dɛ paa. Auntie Muni, wokɔɔ sukuu wɔ he? Ɔbra! Ɔbra! Momma mo nsa mma Auntie Muni. Bisa Auntie Muni sɛ ɔkɔɔ sukuu wɔ he no, ɔgyae sini. Auntie Muni, Tamale, hefa? Bagabaga Medɔ. Huh? Bagabaga middle. Bagabaga middle. Mm. Mm -hmm. Nti wofiri hɔ no? O mefiri hɔ, mewareeɛ. Ah, nti woantoa so bi. Bagabaga middle hɔ a. Ɛna da wode ayɛ ante mu ni saa no. Wow. Sa nkran. Nti wowareeɛ no na ɛyɛ dɛn na wode firi tamale hɔ ba nkran? Mewareeɛ no. Mm. Ɛbaa basabasa baa me ne me kunu ntam. Oh. Nti na mefiti tamale nsamsam no dɔɔso mempɛ. Na ɔha me still. Na me so me frɛ me maame sɛ mepɛ sɛ meba ne hɔ. Ɔse me mmra na me baa Tamale. Na wo de ba Accra. Me de ba Accra ha. Me baa na me de start aduane no. Ɛwɔ mu ara na me de me ba baako aba. Ɛwɔ mu abɛyɛ two years na ma san de baako aba. Nti me yɛ saa deɛ wɔn nyinaa baeɛ ɛtumi hwɛ ɛboɔ wɔn kɔ school no. Wɔn ma no yɛ sɛ. Because na me maame anyini na wɔn yɛ four baako afiri mu. Awo kafra kafra. Nti wo mma no nyinaa deɛ wode wɔn akɔ sukuu? Mm, wɔn wɔ ha. Woakye no a? Bia no nso wɔn nim yɛn nso. Me kyerɛ wɔn nyinaa, mmarima, manwo ɔbaa. Ah, mmarima nko ara. Mm. Ba wɔn bɛtumi ayɛ woakye no? Wɔn yɛ. Ma no yɛ dɛ sɛ wo deɛ naa. First born no, wɔtumi yɛ no fine. Wow. Mm, nti makyerɛ wɔn. Sɛ nipa brɛfoɔ deɛ meyɛ single parent nti wankyerɛ wɔn a wɔn nso wɔyɛ mmarima sɛ wɔn mmɛn me na wɔwɔ akyire a bɛtumi akɔ wɔn akɔfa nnamfo bɔne na wɔn ayɛ basabasa nti na mebɔɔ me ho mmɔden ka kyerɛ me maame sɛ mpɛ sɛ mefa wɔn ba ha because woanyini wote dɛm wonnim deɛ wɔyɛ wɔ abɔnten ɛna ɔno nso ɔpene maame nti wɔn bɛba wo nkyɛn ɛhɛn nti wɔn nyinaa nso baa ha. hwɛ ɔmo. Tanti Moni sesei baabi a wo age yi wakyɛ no woaa na woyɛ anaa wa traini nkorɔfoɔ a ɔmo yɛ. Sesei deɛ me mma ne na ɔmo yɛ. Wo mma boys no. Daabi me wɔ mmaayewa a ɔmo yɛ. Wa traini ɔmo. But sɛ nkorɔfoɔ dɔɔso a boys no so ɔmo tɔn bi. Anaa sɛ me kɔ Tamale sei a ɔmo pɛ orders a sɛ me mma no yɛ busy a me tumi ma me ba panyini no yɛ. Ante mu ni, nti sɛdeɛ na yɛreka no, ɛɛm, woaka akyerɛ mu abɛsi sɛ wokɔfaa wo mma no nyinaa baeɛ Baeɛ, de wɔn mm. bɛtoo sukuu mu. Mm. Ahe, na wo mma no wɔ Tamale no, na wɔkɔ sukuu? Ae, me, mebɔ, mebɔ mmɔden deɛ mokɔ sukuu. Mm. Sɛ bɛma no sɛ no ɔmfa ne ho ma nti ɔmfa ne ho. Ɔnhwɛ Mesumi ntumi ngyae nkwadaa no saa. Nti meyere me ho na me na meyɛ aduane kakra kakra wɔ Tamale. Mm-hmm. Na mede hwɛ wɔn, mede wɔn de startee School hɔ nom. Nti meyi ba Accra no, me maame tam no wanyini. Efisɛ me na mama me maame, nyɛ ɔno na ɔbɛma me. Me papa so aka baabi. Ɔboafoɔ biara so nni baabiara. Ewiase so wosɔre na boafoɔ nni hɔ a, wobrɛ. But woyere wo ho so a, na wofa mpaebɔ tae w'akyi a, Nyame nso bɛgyina w'akyi ayɛ deɛ ɔbɛpɛ. Ɛno na mede yɛeɛ ara. Me hwɛ sɛ na me pɛ sɛ ɔmo kɔ sukuu me ka kyerɛ me maame sɛ wode anya aboterɛ me gya nkwadaa no ma wo kakraa but ɛyɛ a mɛ mena wo na ma kɔ Accra manto kwan a ɛdaakye ɛnyɛ yie mma me ne wo nyinaa me nso me ntena so sɛsɛɛ a w'ahwɛ me akɔduru sɛ me wo san hwɛ me bio ɔpɛni so maame nti sika no a ɛwɔ me hɔ nyinaa me de maa no sɛ nkwadaa no ntena hɔ nti me de ɔmo kasa sɛ ma mo ha no mo nana no no Ekɔ a me kɔ yi, nyɛ sɛ me ti pɛ anaasɛ me kɔ bibi ɛkɔ yɛ bibi, mo nti na me kɔ no. Because me ka ha a, mo bɛyɛ adeɛ a me mpɛ. Me nso me sɔre a ma nyɛ saa nso me mma me ba so nyɛ basabasa. Nti me pa mo kyɛw, mo ne mo nana ntena yie na me nkɔ. Me kɔ a Nyame bɔ na bibi ayɛ yie a, me de mo nyinaa bɛba baako baako. Ampa nso me baeɛ. Me startee dwane no a ɛkɔ so no na me ka kyerɛ me aunty no so sɛ mepɛ sɛ me fa nkwadaa no bra na ɔse yoo ɔno nso na ɔyɛ teacher nti ɔnim nkwadaa ho asɛm na ɔse me fa ɔmo mmra na me de ɔmo nyinaa baa se ba wie so. Na kyerɛ sɛ nkwadaa no de bɛ kɔɔ school ewie yɛ. Ɔbra no ne wadi. Ɛsɛ mo yɛ adwuma ee me brɛ deɛ ma tia. So sɛ sɛ ɔba panyin no yɛ adwuma bɛn.

To ɔno a wakyɛ no a ɛyɛ dɛ koraa kyɛn apprentice no. Ɔnim yɛ, ɔnim nua baba. Wow! Ɔnim nua. Auntie Muni, woakye adwuma no yɛ mu a wo ma no reboa wo na adwumayɛfoɔ foforɔ baeɛ a wokyerɛ wɔn adwuma no, ɔhaw bɛn na wofaa mu? Ahaw deɛ, ahaw deɛ mefaa mu because mefaa me ba bi, mewɔ fa ba na mede no baa ɛfiri Kumasi baeɛ. Ɔnyin, ɔnyinii kakra mpo, ɔnyinii oo. Nti da biara me deɛ nkwadaa wɔ me hɔ a, metu wɔn fo, memma wɔn mpue. Saa. Because meka kyerɛ wɔn sɛ, moba a, adeɛ a monnyɛ, memma monnyɛ bi. Dabi. Nti anadwo, monkɔ dɛm ansa na me maworɔ dɛm. Sɛdeɛ daa no me faa akonnwa mu no, mada. Sɛdeɛ da biara akwadaa wei, ɛda a, ɔbue yɛ pu no. Sɛ me deɛ mabrɛ nti meda a, mada. Ɔbue yɛ pu no pue na yɛnim. Nti da koro na meda dɛm, bɛyɛ twelve, anaa twelve to one mpo, na me ba ketewa no frɛɛ me. Mise, Ei, Sesebire deɛ hwan na ɛfrɛ me? Mekɔfaeɛ a, mese, Rashida adɛn na wofrɛ me Sesebire? Ɔbisaa me sɛ, Rashida wɔ he? Na mese, Ah, wɔwo da dɛm. Ɔse, Dan bɛn? Sɔre kɔhwɛ. Mesɔreeɛ a, Rashida wɔ he? Ɔnni hɔ. Wɔatum na wɔato yɛn agu safua no na wɔkɔ. Wa lock mo koraa. Wa lock hmm. Lucky ni sɛ me main one no ɛɛ eh, baako no ɛɛ eh, dan baako no nifa fa wɔ mu na me de bue yɛ. Nyɛ sɛ anka mo aka mu. Na me frɛ me sista bi na ɛkɔ yɛ ɛkɔ yɛ na ɔtena bɛrima na ɔ me si Rashida. Ohun yɛ sɛnɛ dabi ayɛ da saa na woyɛ na wopue. Mm. Me ma nfa me sa nka na me sɛ yɛn kɔ fie. Nti ekɔ fie ade kyi yɛn na me sɛ me de ne ba kɔ tamale. akɔma ne ne maame ho. Ɛhɛn, na boy no so na ɔyɛ baa bɛ wɔyɛ hɔnom no, ɔkɔ ɔno na ɔnnyinii koraa o, ɔnnyiniiɛ bɛyɛ fifteen, nti me me hwɛɛ aa me see sɛ mamma boy yi ankye no aa ɔbɛyɛ worse things, sɛdeɛ da biaa Ɛsɛ baba no a wafaa ne ho, ne. Sɛdeɛ da biaa ɔwea sika ne ɛnam ne biribiaa de ma no me mennim. Yɛ hu yɛ na afei na nkurɔfo ka kyerɛ me. Nantwinam no a wɔakyea a wode kɔtɔn wɔ akyɛ mu. Ɛne fish, red fish no nyinaa. Fish no nyinaa ka ho. Pɔlla ne wele ne. Nti me kɔ cantonment police station kɔ reporte yɛ, ɛna wɔn ba kyee no. Wɔn kyee no kɔ lɔki no, wɔn de ne kasaa yɛ. Ɔsi sɛ na ma kye no akɔ no ma gu me nim ase, me gu ne nim ase nti, ɔde poison no ma akwaraa no.

Tam a yɛbɛho no, anadwo koraa me second born no ɔfrɛɛ me se anapa no nyinaa ɔkɔbɔɔ bɔɔl, yɛbɔɔ bɔɔl bɔɔ ne yam, ne yam, ɔntumi, ɔfee, ɔkɔ toilet na me se kɔ hospital, me se me nso me firi Wakye baeɛ no makɔ toilet saa eight times nie. Ao! Ei! Magye asɛm! Afei deɛ me fie foɔ nso wɔn nso rekɔba, obiara rekɔba. Wonim sɛdeɛ asɛm no abɛto yɛn nnɛ yi but anapa no ɔno ɔyɛɛ biribi sɛ nka obi hu a me mehu yɛ but na m'adwene me hu sɛ ɔbɛyɛ poison because five minutes bi a na ɔkɔ gyina baabi na ɔgyina hɔ dinn ɔhwɛ na me se ah nti me frɛ me ba panyin no me se Rashida wadi bɔne ɔse adɛn me se fita anapa okay ɔtena ase mm. na fa thirty minutes hwɛ no ɔno nso hwɛ ɔse ma biribi na me se Rashida bra Ɛnɛ deɛ na ɛha wo because wɔyɛ adwuma no nyinaa nnɛ mehu sɛ woyɛ adwuma kakra na wakɔgyina hɔ dinn anaa wade bɔne bi wɔ fie ɔse daabi anaa yɛnde waweɛ me sika waweɛ me sika ɔse daabi ei ɛwom ara bɛyɛ two mehu sɛ ɔbɛfa two na wadi Me se ei Rashida ɛnɛ wo paa na wodi tuo yi sɛ wondi tuo da biara me si di tuo a wondi ɛnɛ deɛ ɛba ne sɛn na wodi tuo Wa poison wa kye Rashida bɔne bi wɔ wo tirim me deɛ saa na me m'adwene keyɛ yɛ o but mankasa nti anadwo students deɛ ɛm sɛ na ɔmo kɔ baabi excursion bi full bus ɔmo nyinaa bɛtɔ wakye no Aw ɛda no ɔmo di adwa papa obi mo so kɔ ɛɛ Sɛ London anaasɛ US o, yɛsi wɔn wɔ kwan so, toilet, plane mu. Ae! Na nyɛ ade ketewa o. Rashida kɔɔ so kɔmoohyin. Nti maame no bɛfrɛɛ me anadwo no, ɔse me sesa na akyire na mefie. Na mepuee, ɔkyeaa me, ɔse Aunty Muni, ɛnnɛ deɛ aduane a yɛn nua yɛ no, problem aba mu o. Ei! Ɔkaa saa na me, wobɛka sɛ biribi na adi agum so. Na metena, metena fam koraa. Ɔse wo deɛ nya aboterɛ because na ade nkye mete hɔ bɛyɛ two three na yɛ ɔyɛ maame bi na ɔwɔ Duncans na ɔno wagye mu ni gyina hɔ ɛɛ ahwɛfoɔ sɛ wahu nipa nipa tiri mu osum baabi aduru na nte mu ni n'ani koraa tetɛ ɔbra ɛne waa a wohwɛ me yi yɛntie fibre the poets na yɛfa nkɔ break mmra yɛba a Yɛne Antimony bɛtoa nkɔmmɔ no so. Ɔbra ne wara. Ok. Ɔbra ne wara bɔ. Ɔbra ne yɛnfa ɔbra ne dɛ ntwene wala wo bɔe. Nti ɔbra ne wara bɔ a wo yɛ Ghana ba nti Kofi fa ɔbra ne dɛ ntwene hyehyɛ si w'anim na bɔ penpenaa. See see see see the handiworks of the Lord so beautiful lanaa.

and embrace pride which resides inside. One question, why? Okay, ɔbra. So ɔbra ne waa deɛ a, ɛnde mepagya m'anim kyerɛ Onyankopɔn hata soro yi sɛ Allah, fa tea. Because ɔbra ne yɛ den se me nua Mauli ne nsɛm nti sɛ manyɛ ward deɛ a, na mampɛ biribi anhyɛ me bɔtɔm na mankɔpɛ ante muni ne waa kyea. na mehu dɛ biribiara ayɛ basaa na mabɔ loss bɛka dɛ me two six ne nyinara ayɛ kwa. Ok, ntsi no sɛ Onyankopɔn Tweduampɔn Kwame ayɛ adom ahyehyɛ biribiara ma aaben a, everybody who is thinking of being the confusion, sɛ woayɛ w'adwen dɛ you are causing confusion, you are my back case, Yeah, you are my back ace nti Kwame Eugene na forget your mu yɛndi asa This a story of where I'm from Are you ready? Ade akye na mekɔpɛ biribi adi a Kooko ɛne brodo I need a healthy lifestyle nti na kose hyɛ mu yi Ɔbaatan biara a ɔmpɛ sɛ ne ba bɛko ntɔkwa wɔ sukuu mu no mfa Yankee Nut nkateɛ nhyɛ ne baage mu. Hwɛ sɛ mmɔfra yi ko Yankee Nut nkateɛ ho. Hey, Papa Yankee. Papa Yankee abɛpie hɔ, enti asomdwoeɛ aba. Yankee Nut nkateɛ, abɔfra biara pɛ, ɛdɛ yie. ɛnɛ dɛ na wode ho gari too ɛyɛ yaki no to wɔkyerɛ miliki mpo ɛne biribia wɔto mirika keke Ohun adontɔ. Yankee nuts. Fa Yankee nuts nkateɛ soki gari anaa mpo fa gu Hausa koko mu. Help your skin. Yankee nuts nkateɛ nyɛ nna wɔ ne ɛpɛ bi atuo nkɔ 45 Dadeban Road, North Kaneshie, Melcom bus stop. Yankee nuts, obiara pɛ. Meyɛ ɔbaa panin a meda abusua kɛseɛ mu. Mesom okunu, mesom mma, mesom mmanananom. Ɛsiane sɛ wɔn ho hia me nti, meyɛ fie nnwuma nyinaa. Ná berɛ nti, Menyaa pressure, ɛmaa stroke nso de ne ho bɛgyee mu. Ɛnna ɔdomfoɔ bi duu me kyerɛɛ me sɛ menni Future Life Smart Food na me ho bɛtɔ me. Medie na mekaa sɛ, Ɛyɛ aduane kɛkɛ. Sɛ na nnuanennuro wom na ɛsa wo ho yadeɛ no, na ɛtwe wo fie no kɔ akyire. Ɛnnɛ hwɛ me, madane abaayewa keteketekete. Mesweme, meyɛ exercise biara, mekyɛ sɛ mehyɛ mpaboa tenten nyinaa. Future life smart food. Mesi di bi. My secret. Ɔbra. Anywhere. Ɔbra. Anywhere. Ɔbra. Anywhere. Wow! Fibre the poet, woayɛ adeɛ. Baabiaa nyɛ me dɛ sɛ ɔse life is sweeter than jollof rice wankyerɛm deɛ ɛhe bia ɛyɛ Ghana jollof anaa Nigeria jollof wayɛ adeɛ moma me fa akwanya yi so na me nkae mo nyinaa sɛ yɛwɔ Mona ladies wɔ ha a ɔmo aba sɛ ɔmo ba bɛ supporte ɛnɛ program a yɛreyɛ ne interview a yɛne Auntie Muni reyɛ yi. Saa nso so na kwankyerɛfoɔ panin a ɔda Elkane Hotel ano, ɛyɛ Misis Ellen Akyang Agyekum. Yɛwɔ no wɔ fie ha. Momma yɛmmɔ nsam mma no. Waba aba abɛsra yɛn wɔ dwumadie yi so. Yɛda no ase bebree. Kae sɛ, sɛ afei na wode TV ato ha a, ɔbra ne waa dwumadie so na wogu so a wohwɛ no. Yɛne Aunty Muni, Aunty Muni, sɛ wokae Aunty Muni Waakye Labɔnni, yɛne no na ɛgu nkɔmmɔtwetwe so a yɛtwetwe no. Baabi a waka akɔduru no na ayɛ awerɛho. Obi a wote sɛbi sɛbi sɛbi, wote wo kurom, yɛn nyinaa firi akuraase na yɛn nyinaa nim sɛdeɛ akuraase life si teɛ na wote wo kurom na wo maame nua bi nkɔfa wo mmra mmɛboa wo abrabɔ mu a, anka woayɛ bɔne, wowia nam ama wo boy. Eh yɛamoa anwia nam a yɛakye nti wobɛkum nnipa ɛsɛ abrabɔ no ɛmu ɔden ɛtɔ da wohwɛ deɛ obi ayɛ a wommoa obi nanso Auntie Muni anka anwie nti yɛnkɔ na yɛnkɔ tie Auntie Muni nti ɛbaa saa no a nkorɔfoɔ obiara kɔ private saa no ɛkɔsii sɛn? Ɔmo kɔɛ no deɛ hospital ɛka na ɔmo ama me antua because ɔmo se mene ɔmo akyɛ ɔmo ngye ndi sɛ mɛyɛ sei. Gye nipa bɛyɛ sɛn na da no ɔmo di aduane no bi a? Ei mentumi nkan. Saa? Mm because da no yɛtɔn aduane no bebree mentumi nkan koraa. Nti wo bɛkɔ hospital no na obi gyina hɔ a ɔno nso so wadi ante mu ni wakye? Ei me kɔɔ senate me kɔɔ hɔ me suiɛ saa la hospital me se nea ɔwɔ area biara hospital. Ɛ, wɔda hɔ. Nti ebusa nipa koro a. Ɔbisa obiara, anapa nyinaa wɔn de hwie ade mu na wɔate a. Ao! Wɔn, ɛkaa me, kaa me ne me mma no nyinaa. Nka ɛbɛwuo koraa, nka me deɛ me ne mma no nyinaa awu. Ao! But lucky ne sɛ, obiara nndii, but nka akwadaa diiɛ deɛ a, nka ɔbɛwu. Because sɛdeɛ na ɛyɛ wo yam no, ɛyɛ akwadaa deɛ a nka ɔbɛwu. Wo yam no dane. Aii! Wontumi koraa. Na ɔse deɛ na ɔde guu mu. Sɛ ɔse ɔɔka kyerɛ no sɛ ɔhwie gu a ɔmmoa pepɛ no na ɔsɛ te gɔta kɛseɛ bi ano sei nti tan biaa nsuo ra no mu ɔnto ngu gɔta no mu ɔse adefoɔ no frɛ no ɛbisaa no ɔse boy no se ɔnto ngu gɔta toatoa gu nti yɛaho aduro kuro. Nti ɔmo kyee no. Ae ɔmo se ɔyɛ under age. Ao, na wadi dɛn? Ɔde bɛyɛ sixteen, ɔnnyinii biara. Nti mmara biara ne no anni? Mm. Ei! Na mede no kɔɔ Bath akuraase hɔ. Te sɛ ɔda so wɔ hɔ? Oo, ɔwoo no ma wɔnom. Ɛno akyi no, Auntie Muni, biribi a ɛte sei si a, woyɛ adwuma na obi rebɛyɛ sei a, sɛdeɛ ɛteɛ biara, obi bɛka sɛ, Ei, Auntie Muni, woakyɛ deɛ. Afe baako koraa nso na ɛyɛ. Ɛyɛ a yɛde yɛde kotoku koraa nnoa the following week gye sɛ yɛde bi ka ho no na awia four Mo noa anaa four sɛn? tre three bowls Three bowls. Yɛbɛyɛ wakye tre mu four seven no ɛtumi hwie gu Yɛntɔ. for one year Aw. na dwane nnyɛ koraa nso meka kyerɛ me mma sɛ ɛdeɛ yɛngo so mbɔ mpaeɛ mpaebɔ na yɛde gu so saa nti wohu a seisei a nea wɔtɔ me aduane no koraa old customers no kakraa bi. So ate? Kakra bi nso siesie afoforɔ koraa na wɔn aba. Na kyerɛ sɛ saa asɛm no siiɛ no. Nti ama obiara. But ne nyinaa mu no ɔbra no te sɛ edwa no ne sikasɛm ne w'asetena mu te sɛ. Okay na ɛyɛ saa one year deɛ yɛn ho kyerɛɛ mom. Me ne me mma no yɛn ho kyerɛɛ ɛbɔ mpaeɛ aa the second year no deɛ. Na Nyame starte dze peke. estarte peke kakra kakra kɔ si sɛ Na bi. ɛsɛ deɛ abɛyɛ kɛseɛ Ɛɛh. da Nyame ase. Atabirr! Onyame yɛ kɛse ampa. Onyame yɛ kɛse. Yɛka sɛ Atabirr a, kyerɛ sɛ ma yɛnyi Onyame ayɛ. Onyame ɔyɛ kɛse. Onyame nyɛ kɛse a, nka woakyɛ a nnipa baase ma. Obi kɔ abrokyire watɔ bi kɔ ante mu ni wakye ne wakye international o ne nyinaa ɛho aba asɛm hospital nyinaa yɛ ma obi asɔ ne yafunu adɛn a mɛde ante mu ni wakye wei nka gu adwuma complete koraa na sɛ nyame ama mu a ɛnyɛ kɔmhyɛni Muhammad sallallahu alaihi wasallam nka ante mu ni bɛyɛ dɛn nti nɛ ante mu ni te ha na mo ho ne sei a Wabrɛ yie. Momma yɛmmɔ yɛn nsam ma nto nnwom yi. Ante mu ni ayi madafo bi na ɔyɛ deɛ meka atwa ma me asere. Ɔn sɛ yɛ na yɛn Christians yɛkɔ asɔre a yɛwɔ nnwom bi a yɛto a yɛsɛ yɛyɛ praises ne yɛapagya nsa na ɔsɛ ah Na Muslims koraa asɛ wɔn nni praises wɔ hɔ. Because yɛyɛ kɔ ɛkɔpɛ yɛ nhyira wo. Onim deɛ Muslims yɛ. Nti Muslim bi gyina hɔ na ɔse hwɛ yɛ wɔ praises wɔ hɔ. Muslims yɛ wɔ praises ɔse Muslim mo praises ne deɛ ɔse lailah Salam aleikum na wɔn agye so. Afei ɔhunu yɛ ɔsɛ ɔde Sakina Sakina Eti mo sɛ praises yɛ Laila Eti Nyame ayɛ adeɛ Ante mo ni baabi a Nyame de wo abɛduru yi Wayɛ bi Ɛdeɛn na watumi de wo akyɛ adwuma yi a wo startee no kuro kuro kuro kuro kuro yi Ɛdeɛn na watumi de ayɛ

Adɛn a ɔse wankɔ school? Wokɔ a wodeɛ na woso kɔ he sakasaka? Bagabaga. Bagabaga LA. Ɛsoso hwɛ nɛ wode asi dan wɔ Tamale, asi bi wɔ Nkran, ahwɛ wo mma, aboa nkorɔfoɔ. Obi te dan mu resu ɔse wankɔ school. Obi se wanyɛ obi amma no ankukuru dwetire amma no, sika kɛseɛ bi amma no amma no amfa anyɛ adwuma nti ɔbɛnom aduru awu. Sɛ obi rehwɛ saa program yi a. Ɛdeɛn nkuranhyɛsɛm na wode rema nnipa korɔ? Ɛnyɛ nnipa bua wo a na wobɛnya. Wotumi fa twenty, twenty Ghana de nyɛ ɛɛ tete mu two million koraa. Ɛnda, ɛyɛ mpaebɔ. Ɛnhwɛ w'akyi sɛ gye sɛ obi boa wo ansa na woaboa wo ho. Yere wo ho. Na w'ahonde a wowɔ no na tam no so, mewɔ ahonde no, mede m'ahonde na meyɛ. Na wode w'ahonde woba da sɛ me ɔfa ma me sei, me ɛse, mm-hmm. Family bi wɔ hɔ koraa ɔmo mboa. Gye sɛ wo ara na wo bɛ yere wo ho. W'anyere wo ho a ɛndeɛ wo ne wo mma bɛ ka. Na wo yere wo ho na wo fa first no bɛ starte tamale no. Ɛtam no me ne me kunu no yɛyɛɛ basabasa first no. Wo nim ɛɛ me aka akyire a. Fadi na gye. Gi samia ginger drink. Ginger. Ginger drink. Me yɛ bi gua me hɔ. Ɛno na me de start yɛ. Na me tumi de ɔmo start school no. Ma n tena so obi a ma me sika. Na ginger na ɔpɛ sɛ ɔkɔtɔ bi kura wokura ten series a wobɛnya ginger bebree. Me de me kɔ dwom ɛkɔ ka kyerɛ sikiri wura sɛ ɔma me oluka mmienu. Ɛna me tɔɔ ginger me bɛ yɛɛ me yɛɛ two days pɛ na me yii me sika ma na afei me use me sika tɔ. Na ɔde yɛɛ yɛ. Me de yɛɛ yɛ na me start de bɛ starti kɔkɔɔ yɛ wɔ hɔ a me hu sɛ na ɔmo kɔ school fees no ne ɔmo school na ɔmo de die mu nso me de yɛɛ yɛ na me gyae afei me gyae ginger no na me wura aduane foforɔ mu bio me ma yɛ aduane different different different ɛno nso kaprɛ obi anfa nhyɛ me nsa. Kakra kakra no ara a wo a woyɛ no ara. Mensɔre aboafo biara nni baabiara. Me ara na meyere me ho sɔre a de hwɛ me mma. Yɛmmɔ nsɛm ma Auntie Musu. Wayɛ adeɛ. Ɔbra ne waa dwumadie so ni. Nti afei so ahunu sɛ wonhia sɛ yɛbɛkyekyere sika dosopoɔ bi de ama wo ansa na woayɛ adwuma. Wonhia sɛ wobɛkɔ sukuu abobɔ degree awie. Ae, sukuu yɛ paa, menkaa sɛ nyɛ. Wotumi kɔ bi wie na woyɛ krakye te ɔfis na kɔndihyin bɔ wo ho na wodaadaa wo ho a, ɛnka ɛfɛ paa. Na nsateaa yi wei, ne nyinaa anyɛ pɛ. Nti ebia na woannya maame bi ne papa bi a wɔbɛtumi de wo akɔ sukuu no akɔ akyire ara a wɔabobɔ degree, degree, degree, degree akɛseɛ akɛseɛ. Nanso so ɔbra no ɛsɛ sɛ wobɔ? Ɛba no saa a, wobɛyɛ dɛn? Mpanin se teatea ne bo toa nti keteketekete bi a wobɛnya no, sɛ woyere wo ho na woyɛ nsiyɛfoɔ na woyɛ adwumaden a, Onyankoropɔn Tweadiampɔn ɔbɛtɔ nhyira abosua agu so ama sɛdeɛ Antimuni starte tɔn ɛɛ ɛɛ ginger drink, amuduro, saa na yɛfrɛ no, amuduro, watɔn ara a ɛnnɛ ɔde nam so nya adwatire, tɔn waakye ama no ayɛ kɛse a. Wɔde asi dan wɔ ne kurom Tamale asi bi wɔ Nkran ha no wo so wobɛtumi ayɛ bi sɛ woada a sɔre firi wo nna mu na ɔbra ne woara ɔbra no ne wo a wohwɛ me yi sɛnea wobɛbɔ no no nnɛ yi no daakye saa na wobɛhu no me ne Ante Muniratu Imoro a yɛtwa ne ti ase Auntie Muni na ɛtwetwe nkɔmmɔ ɛnnɛ wɔ Ɔbraniwa dwumadie so. Megye di yie sɛ woafa aba bi afiri nsɛm a yɛaka no ɛnnɛ yi mu a wode bɛbɔ wo ntoma ano pɔ na wo nso atumi aboa wo wɔ ɔbra akwantuo yi mu. Ɔdomwura no dom yɛn na yɛte nkwa mu a.